Watie ki lok man ki jemo ken mapol ma tye piri tin ni aniya sandi akomo ma obuca komiti aye yub me lok ange ma ocwiny ento kong wanen ma tye piri wiye madiro.
Lakeli aye. At least the one thing for now we can all agree on is the soap to use. He likes that it's big and lasts long.

tutumia piero abich quarterly dwe adek wan to ichulo lak abiriyo nusu.
Kadong kot mamalo man Supreme Court lobo Nigeria ochako winyo piri kom lawemo Yahaya Sharif Aminu ma kot ikome ni en oyero la Profeta Muhammad kot pa silam nodong olo to i wiye. Amori ajuli kaneno yub miloko ang'e mochwiny e One Luo Television. Telo ko bule yo me ng'eyo komgi ki dong bene miyo bot gin pwony malupe ki lok maloko loko me kom tiro to kwo pa bul mapol ma gitye i lobo Uganda ka ma gin tye kin paci ki nongo pwony ma kit man. Caden man okaro i kare me kacokke ma kiyubo pi project mapat me keret miye kwo pa bul weko lokke kun dul ma guyubo kacokke man aye obedo ADRA Uganda Care Oxfam ki dong Share Project

Dr. Irene Munyango lakony kor Commissioner i Ministry me yot kom owaco ni yub man pire tek ka kiripe weko o bot lwak mapol ma mito kony me yot kom kit man. recognize the valuable contribution of the consortium members that institutions together share and stand up.

Charles Charwanja, ngat ma neno lok me yotkom te Inter-Religious Council of Uganda owaco ni wel lutino ma tye ka weko kwan dwong ci omyero gamente oyab wange neno ni peko meno kicobo ki lunyodo bene gumak dogo korigi. In 2016,
over two million children were enrolled in primary one.

Pi wat Luo TV, Jonisani ocaka con i Kampala.
Kilego luco lok angeya ma ikomal me lobe gan me bedo tara nyo bene mac ma menyo kabedo ma gin kwo iye ni wek lukin gang oniang ngo ma tye ka time lok man okato tye kare me pwonye pa luco lok angeya ma kitye kumal me lobo Uganda ma kikero kun wapwonyo gin me lubo kor cuc pa lok kom gamente wek ongeye ma tye atir lok mobiya wang lwak i gin ma mono lwongo ni accountability reporting i yub man ludiro pa dul me African Center for Media Excellence ak me yo macek ki dong Northern Uganda Media Club ma numek guyubo bul mapol man luco lok angeya ma wa ki gulu opade ki dong kabedo mukene ma tye i kumalo me lobo Uganda i kine bene Lira City

Luwo man kono bino i kare me timo pwonye ma giluwo ni Public Accountability Reporting ma gitimo pilo coc mogo manonok ma giyero i kom alo me Uganda tutwale i Gulu City ki kabedo murumu i kom kit ma giromo dok kwede i kin i kom jami mukene ma nongo lwak mapol pe gingeyo gin ma giwaco ni accountability nyo transparency. Inoni luwo man kono tye me ilo kero pa lucoc wek gibed ki lameny mapat ki kit ma tic ma gitimo wiye wiye ma jwini.

Utine kit ma nongo mitte kwede. Kit meno bene, okot Lil Romeo ma tye lacoc me Favour FM ma bene tye i Gulu City-ni kono, otito ni meno pwonye macalo kit man loko kit ma gitimo kwede jami. Onongo kara pe angeyo ni atye ki gap i kit me poko nyo gamo ngec ma lwokke ki accountability, ka i leb munu gilwongo ni accountability. So, atye ki pwoc madit dok ki gen madit ni, ACME ki kacel ki ma gubedo ka partnership ki NOMEC nyo Northern Uganda Media Club i kit me kelo en lucoc ma pud gipe orii fic tutwal me kelogi wek guniang i kit me poko cwalo lok angeya nyo yenyo lok angeya nyo kweto lok angeya i kit me accountability en ene dong part ma dong pud dong Story no ti mara tika ti udong to twal chien. Dok man bikonye ate tutwal tyen bene oyabo wange. Aromo keto ni 50 nyo 40 percent pa lucoc en gingeyo woko lok angeya i leb me accountability nyo ngeyone matut ki cit me kweto lok angeya i accountability so eni ni atamo ni biyabo wangwa twatwal Nancy Atim tye lakony kor langi lok angeya i ot co lok angeya ma gilwongo ni TND News ma tye i Lira City kono tito ni meno ribo wat maber ki lunen nyo luwiny lok angeya tye gin ma pire tek tutwal. Because tiji mukene ma karo audience wa no pe gingeyo so obedo ticwa me neno ni wan wayaro jimini kama leng because at the end of the day jimini de benefiting How do they benefit from it? Gin magoba gi tipo ji mano kama tikatike. en kono med ni bedi kare mukene weko jo ma giketo gi ofic gimiyo lok nyo gimiyo caden nyo gimoko caden pi tic ango ma gin gitye ka timone inone javier silas omago

Ayab i Town Council tye gin kabedo me tela ma kingwero ki i kom i kwania district abic manyien-ni dok kingolo ki i kom nam Yecu sub county odok ocako tic pire kene calo Town Council i nindo acel me dwe me abiro i mwaka alip aryo pyero aryo. Kadi bed kuman nio wa tyen Town Council pud gitye iye ta yat dok bene pe tye kit yo keken mapol me nen kimiyo kony matir bot lwak pien officer mege pud peya kome tye ka bene lim pe tye ma oromo kare me gedo ofis kuno. Solomon okawo olokelo tela ma e town council man en keli matut ki matij pi lwak ma kunu ki dong peka ma ikeme kwede pien alim ki dong ger me ofis pud peke pi lwak ma yaya pi town council.
Otela ma yaya pi town council ameti district me kwania tye atic ite yen acara duge me can cente me gero opici ayabe town council tye i kin gombo lanyen

kedichiente. District me Kwania opogore kuom apach imo hatutumia ariyo kira apar wi aboro. Kwania tiger gombo laboro kira town councils adek amut pe wan luo television. Solomon Okabo i Kwania district. Who in your infinite wisdom Komiti ma neno loko miyo poguri district me kabera ma irgo gamo lok pa luwak ni mon kare bene mon luwak tika kok ni mon titika wod mod mod ka ben gun ma pol futi marajo

gibitiyo i gudi ma kun nongo mot mot kadi bene mono lwak ci ka kok gin bene pe kibedo pe kitye ka tic i kare ducu eka cob miti pa lwak kikel bene dongo lobo i lok kom gudi pi dano ma gitye i district me kabedo ma i doko num lacoc ma mewa maiko onye tye ki lok matut kombeddi yub me lok ange mo cwiny itye ka nene kany ki won luo television Komiti ya me makere kacel kede kop komiyote i district me kabedo ma ido en tye komino adwog pi cen kop nyo omiyo gin li kiromo keto engaro i komiyote apapat alubere karacel kede koko me jo piny. yote ma bere ma do dibere dibere moro yote ma bere ma do mite ngaro yo ko puri ber yo puro yo ma bere ma do deli okete ngaro ngata ti daru tutunu bala district engineer meka bere maido david elom knight wacho be sente en anonok me timo gigi dedede the district uh, what is uh, continuing to make uh, the roads accessible by restoring the roads that had deteriorated

ame sanga ya mokede ni bala yoni ame yai um, iyo itu, olabo ota ota owerai olabo nyatai kata kata paka kona logwara yoni podi rach dokon ipore aika ame mwaka ni financial year ni le ang'eyo da ka otero ike pien ka etie kame dona etie dubere do totwal

Igai kwan magiti West Nile kono. Tebuk me Navy District timo ni mono anyira abiri ko mia achiel giweo woko kwan i kor yo mano pud piya gotiko bene kwan me primary en ki district kono. Tebuk achiel ibe anywani mono tira anyira piru biceli ko mia achiel giyadi woko con mano pud piya mwaka goro mapawi aboro en i district meno.

En yub mokwongo me Brave Festival timme Nebi Municipality onen kong kombete yub miloro ng'e ma ochwiny. Tebu palotela magiti district mati West Nile tira ne pilwak ma yalu nebi district kidong zombo nyulo tira nyar mapol gi keng woro kwani koyo peke tieko kwan me primary mokene tie pinyom chon kidong yejo chon mati kendo tira nyira en my district arioni. Ladit madoro tich te project man ma ite man Albert Francis Zongom owacho ni mono mwaka ang'wen dong gichako woko yub ma kiluongo ni Brave Festival ma pole tye ka kero tek pi kwan pa anyira. It's uh, at a project, at a program officer in Project Protect, uh, Monenu Ile Marado.

Dong tye nwa mito nyo niya anyira bene anyira ma kweri ki community. Ma penyo chi mi nyindi ma ngiyo gingiyo gini migi kumgi ma ngiyo rights migi. Ma protect and project ni orang wen mina niya issues ma kuma anyira en gi uti niya oyobere. Mo yobere nyine di wachak kod community, wachak kod health, wachak kod education. Mo neno niya somo pa anyira pire tek. Pini kum kare ma pol uh, kura mwa chala lur

Lutino anyira mogo ma gikwano i Navy Town Senior Secondary School guwaco tamgi i kom yub ma kilwongo ni Brave Festival ki dong pwonye ni ma ginono me bedo i gang kwan labongo cito i nyom con. Abadongo omako omako par dong ki ngom waket cwinya i somo. Wudong wek lem mukene cak lem pa cok, you know, wunu nyot, wunu wa kara wek wawok ok wuog chien podi somo kuom kani dropping out from school giweko somo dong ibe somo go nitie pek gi nweng'o chalo be ka ichidhi kier inwang' eh, dhaw igierno dhaw nitie manyo ka ichidhi kuno inwang' kier Uh, serving in town secondary school. Lematin,
Lema Nyira, Shokripa Nyira Matine,

Karibet kumeno Maxwell Opak Roth matiwon Comet Debating Club ya Ngal Senior Secondary School owain mono club man tegen ma piyara tek choko chunya nyira me beru ti gang kwan baka club ma mekini bene anyira ayege tilo lok mabejo dok ma poloyo pe wan luo television Edna Page ki Nebi District Higa ma pat kiko malo me lobo Uganda, bulu ma giti lobo Uganda me gen go por woko kui pa pati NRM man men Youth League go wani mono ko giti ni mono kui man pa wor ma be pe gi yen ki ngol pa aduki me ye man gen wani mono lokon kuo kui obedo ma pol wa wi lobol kui beno bedo tiye kar me bolo kui ni ento gen me ken ma gitimo pek me konyo gen ma giporo kui dok ben niyo watin Fut pi agi yeng ki adwoki kwi ma kibolo pi ya lumemba man ludire ma kobo tero dul pa bulu ma gitye i te pati NRM en i lobo Uganda kanye onen kong ripot man pe in i yub me loko ange ma ocwiny kany ki won luo TV ripot ni obuwa ki bol lacoc ma mewa man Fred Kajubi. I kare ma tye ka lok ki luco lok ange i Kampala, bulu ma kiweno mono igi pe yom

Aye obedo ki kare me kato kwi man ma kiyero iye lutela pa bulu ma gitye i te pati NRM. Gin waye ni mono otim ma kit man ni balo woko lok me kit ma ti ma ti i te pati dok bene twero balo woko tic pa pati man tutwalle bot bulu ma cwinygi dong pe yommi. Gin wani mono piye ni gitye ki dano mapol ma gilubo kor gin dok bene gitye ki dano jami mapol ma gitimo i pati man gin kengi macalo wa i bulu gitye ki lubol kwi makato milion apar wiye abic kulu we had an election that had a certain blend and touch of bribery but this whereas we have tried our best to approach the party through the right channels we have been deliberately

The candidate for publicity, Your Excellency, we are here as children of I. Mirgi madit dong tye ni mono dwangi omyero winye dok President Yoweri Museveni omyero nong yo me copo lok ma gitye kwede pien koko man diyo bene i kom pati. Gen nongo tye ki gen ni mon rwate ki President Yoweri Museveni bimiyo botgin kare me nongo lagam dok bene gibinywako lok ma gitye kwede i cwinygi ka bene gibinene ki yo matek tutwal kit me bolo kwir te pati man pati ma gin gicwako NRM. I lok angeye ma ocwiny i Wan Luo Television, Fred Kajubi ki Kampala. Higa ma pat ki lobo Uganda, kot ma malo duto e lobo Nigeria man Supreme Court obedo ker beten macen me winyo koko manotiko malac we ma oywek ki lobo Nigeria kunu man Yahaya Sharif Aminu ma koko tiko mene en oyero la Profeta Muhammad i bongo ma tye i Kano man i Nigeria i gin ma otimme i mwaka alip aryo pyera aryo En kewani mono coyo wema yala Profeta Mohammed dok bene kot me Sharia man kot pa din Islam kun nongo lacen ongolo pud me to i wiye. Lubila ne po ongol ki kot ki poko yeng ki ngol man wa guringo but Supreme Court ka neno ngo myero gitim wek en Yahaya onong ngol ma tim. Watye ki report eni tye ka bino kombeddi. High Court me Kano State lacen okwero woko ngo lok fud me co i wi Yahaya ka owayo ni mon kicak pilo man odoco aduki ngol ma oyo matek twal cwiny lupilda ma mege pien gibit no ki tu woko lok kom sharia lo onyo cik me din Islam ma miyo pud matek i kene pud me to tutwalle pi lok kom yeto Allah onyo bene yeto la Profeta Mohammed kacel ki tim mogo wai tim me tawang man matime kin mon ki co. Lapili da manye kola alapini oware bolo cholo wang'eya ni mon tije mapol matite chik ma kiluwo ni mono sharia penal code matoro pen chik me lobo Nigeria dok bene pe rwate ki pen chik me bilobo dok man omiyo kene ni kitiyo ye matek ka bene en olego ni mon kimi kong kar ki gen me mete ki coyo warga onyo bene coko dog bukgi pi winyo koko me apil ma dong gicwalo ti nyim Supreme Court ni. Kare bed ni mono gamente pa lobo Nigeria tye kon gamente ma paro pi dini Sharia law nyo cik pa dini Islam pud tiyo i kabedo ma en state apar wiye aryo ma tye i kumalo me lobo Nigeria. Gin miyo bene pud matek tutwale te cik pa Islam ma dok polle maro bedo to nyo gin mo iken matek ma kace itimo romo keli pud me to i kine tye yeto Allah onyo bene yeto la profeta Muhammad. Cik man kikati kwede i mwaka pido abic inge dok pole ka ce kingolo dano ne kingolo woko kiloko woko aduki pa ngol pa kot onyo bene no pe kitimo pe kati kimiyo pwod ma kiteno pien no pud kikoko i apil. I kare ma kot man no a ocero i kot mamalo nyo koko man kicwalo i kot mamalo high court ma i Nigeria ka dong otinge ocero i Supreme Court dano mapol ma gia ki man dul mukene ma gitye i lobo America ite dul mukene European Union ki dong United Nations guwayo ni mono myero kicwak Sharif Amino pe kimiye pwod me to. I dwe me angwen ne kot mo ma bilobo ma gineno bene loko ma lobe ma gitye ku poto ceng me Africa kilwongo ni The Community Court of Justice of the Commun Economic Community of West African States Guwayo ni mono fud mito ni tigen maperwate dok ti fud mokaro lajo. Kari bet kumano Nigeria fud piya okaro ngol mito iwi amino ni tich ni yowotin. Sharif Aminu ko ti wiye ni mono eno chwalo choj mo matie kono choj makichoyi kom we i WhatsApp group ma wani mati palo ye me din Islam dok eno yero matek ko chwal kero pala Profeta Mohammed ngat ma ochako dini me Islam.

mak pe yie ni mono ngol ma ti obetie Kani wet keceno Sharif Aminu pud tye kitye ka gwoko en ni te loc pa lugwok dano i jela kun nopiro me winyo koko ma apil man tye ka medde anyim Supreme Court. Pe wan luo television aniya Sunday Akumu. I lok kom tuku pyem odilo ma kono ke kwara luo i yubo kilwongo ni kopo pa obimo otiko dugo cen ki mine matek me konyo dano man ma gitye district me Nebi ki dong kabedo mukene ma oteno gin man i kine bene DR Congo. Ke kwara luo oteno kwot ki dul ma MTN Uganda pi jolo kono yub man ma do ochake wo ka beno obotum wanende piru babich me dwe manyen man dwe mia pa yub man time me yungej bot bulu kidong jomo ken mapol weka ni mon ke dong ke kwara lu ka ben ke chok peko ma diyo dan me kin paji i mwaka man dong tipe tiene ma ngwen me tuko dilo ma kilu ni mon okopo pa obimo onen kong report ke bot edna page Tugo me mwaka man me kopo pa obimo nyo obimo kapo cake ca bicel ma okato ni obiriyo ni oweninde pi aryo wiye abic me dwe miya apar kun nongo bukele kacel le tim mapat ma ki i ker kwara lubo ma gitye i Uganda ki dong mukene ma gitye i Democratic Republic me Congo.

Yaro yub man otime baro koro stadium Matizombo district dok obedo ye tuko ma lirem i kin tim me alu ma ki lobo Uganda ki dong tim alu ma ki lobo DR Congo me nyuto wat ma tye otum gol acel i kom tong gweno tim me Congo oloyo woko tim pa lobo Uganda.

dok bene man tye yo acel ma gibilor kede dog tuko man me cero ka kwero mwaka madong man rwoth obiyo me ke kwara lu filipo la ker rauni mera dek ori kede kom me ke kwaro lu pe wan lu tv ki zombo district edna page Club to odilo madit e lobo Uganda man Vipers Sports Club gutieko nongo loch gol achiel likom tong gweno e tugo me CAF Champions League man e preliminary rounds e tugo ma gin gutugo ki African Stars me Namibia. Tugo ma aryo ma return leg obotim e cen abic en inde piru abiro me dwe me abongwen mwakani eni direni i bar St Mary Stadium man matici tende Ivan Jackie miniat ma telefon tugo pa Vipers

E tugo madiri ni obotim e St Mary's Stadium Chitende Mati Kampala kama Ivan Jackie Minat matilafon tugo Pine Vipers owani mondo gitike gen ni Dan Mapol obedo tie ka neno tugo meno.
Not to make everybody happy because this is something else, but to every week to having the best competitive team.

Ket jejijere wengo wine man gibi miyo kero me tugo matek Vipers gobo mar mach wakigange to me African Stars go oya chake me chabit man dok kitika beri Hotel Horizon matie Entebbe Municipality tinde bene guchero ka temo tiengi ba St Mary Stadium chitende giti bene ka kor kono tuko ma buti medong diri chia bichel nende piru abiro metwe mia bungwen

Facebook, YouTube, X, man Twitter machon kidong TikTok. Wen kinying ni wan luo television. Tum chabit obet mbeo maka chabit manyen ke yob mokene manyen miluwa ng'e ma ochwiny.